dey salute how una dey I hope say una dey well oo and everything dey go as una plan oo even for this covid we sha we dey well for here our first snow don fall this week wey pass we get like four inches of snow but the thing dey manageable, e still better pass where we dey be before before we pack come here so my belle still dey sweet the only thing wey wan spoil the matter be say i get another bad news again say two people don die this week two people wey i know so and the thing just dey shock you know anytime wey you hear say somebody die e go be like say all the things wey you think say ah, you miss to do or you suppose to do wey you no do you suppose to call them you no call them all this kind thing go just dey enter your brain anyhow ah Dis death mata no be beta tin at all, e dey e dey pain too much, e dey pain too much and we wey we dey alive, at least dey den don go, den don do wetin den suppose do here, don spend time wey den suppose spend here and den don go dia own. Na we wey dey now, na we go dey sey ah! I for phone am last week oh, I for talk to am yesterday oh, I no know say the person sick oh, one thing, one thing wey we go dey, we go come dey sorry for ourselves, dey regret. Anybody wey lose person, I dey pray for now, make God give us rest of mind, make he give us peace. And if we think say we no do anything wey we suppose to do for them, make God give us grace, make we forgive ourselves. Anyway, I get one good news today. This uh, two days ago, I go collect my certificate and I pass with honors. My diploma with honors. Some of una wey dey laugh me the time wey I dey go to school say, eh, na your age then they take go back go school. So, see now. At least I no disgrace my age. I pass well well. So I thank God for that one. Oh. Even for my class sef, me sef I been think say na me old pass. But I get person for my class will be like 72 years old. Hmm? So for this place, not nobody too old to go school. Oh. Why? The world they change. The world they change. Anybody will want dey relevant better make e dey educate himself either through school or outside school or however but make you dey open your eye make you dey know wetin dey go on wetin dey happen around you wetin dey happen for this world how you go improve yourself to help yourself because nobody dey wait for anybody now even children sef the wahala wey young people get Sometimes e dey pass their power na we dem dey look make we still help dem after we don send dem go school finish we go still dey help dem again you know so if you still say you too old nobody too old to go school o oh. see me now I don go school I don finish as the thing hard reach and I I pass with honours so make una congratulate me small. Anyway you know sey dis covid na another matter oh. Last week dem say dem go do lockdown for us, one thing one thing, the thing don escalate, phase two, phase wetin. Everybody sit down dey fear. Some people don go buy food, buy things go hide for house sey in case dem do lockdown make dem for see something wey dem go dey use for their house. No be im we sit down wait wait wait dem no put us for lockdown oh even though dem call us say we be red zone so we dey red zone but we no dey lockdown which mean say we fit comot businesses fit operate the only thing be say dem reduce people wey fit gather for one place so that at least is good news because

and we no want dat one make all of us dey work make all of us dey contribute to the common wealth you know so we dey happy for where we dey sey at least no lockdown oh so essential places still dey open even salon, hair salon oh, barber shop all those kind small small businesses dem allow dem make dem dey open because if dem no open now na suffer be dat for plenty people you know no be better thing I know sey for Nigeria now no be only covid be de thing wey pipu dey deal with um pipu dey deal with all dis um government policy wey no dey balance today dem go say one thing tomorrow dem go say another thing um even bank now we no even know wetin dem dey talk again you know to do business there now come get as e be um you go put money for bank you no go fit use am as you want dem dey limit this one limit and then dem go dey charge you all kinds of charge um charge you monthly fee charge you transfer fee charge you even dem charge me for card fee I surprise say which card again now which kind card dem dey charge me for I just tire o. I just tire. Too much wahala for that place. Eh? We wake up every day. Na one story wey no you no go happy to hear. Na im go dey happen. The only good thing be say the people wey wan travel now at least dem fit travel and uh, america don talk say all the charge wey dem dey charge people to do visa now dem don remove am na only the application fee dem keep and you know that kind thing na because Nigeria too we too sabi we over charge dem so dem revenge but as Nigeria now comot charge now dem sef comot charge so everybody dey happy at least small small good news dey enter in the midst of all this um wahala wey dey ground So I dey salute everybody o, dis week God go give us grace make we carry on as we dey carry on o and as I dey talk we no go end dis year on a sad note, no be with cry we go take end dis year o, no be with cry. So make everybody dey well o, I go see una again next week, bye.